awara ya khume mbirhi nhlekani yingiseri wa munghana lona fm na ku hlanganisa kwalongo yingisela xitichi lexi ri koho namuntlha i ra vuntlhanu siku hi leriya ra vukhume ra vunkombo eh, ra n'hweti liya ya nyenyankulu khume nkombo ra n'hweti liya ya nyenyankulu lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi nharhu ni khalanga pet mathebula yin'wana ri sumati wa jimo xitlhangoma xingetani wa xicecana makunelo wa ndandhatsi ni ku amukela ka miyingisero me ngoba khona ingisarawula gauteng empumalanga enorth west limpopo nawe kuma kwi-audio streaming yamkana lolen fm co za nangona kwa iafrika wa vulavula humelerisiwe tinyiko makani xivambo yi famba swi nga fikaka eka hafu kupele awara yan'we mahungu ya tele kambe ya jikajika kwalaho ka timhaka ta economic freedom fighters va nga teka xiboho xa ku eh va susumeta leswaku ku va na leswi va swi vitanaka shutdown hi musumbhuluku ya loyi ya koka yena hi ndlela yeleyo leswi vulaka leswaku eh i mhaka leyi un'wana na un'wana nge le ku vulavuleni yona van'wana va vulavula hi timhaka ta ku swi kahle eh van'wana va vulavula ku a swi kahle van'wana va ku e-e hi nga sindzisiwi eh hi ndlela yeleyo hina hi ngheni helo ka ka swilo swa vandla ra economic freedom fighters swi sweswa ku taniya se timhaka leti kumbexana hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka tona na tin'wana timhaka leti u nga va ku u ri na tona nhlekani lowu kasi tin'wana ta koho i timhaka leti ya ti katsaka leswaku mavandla hinkwawo ya tikomba ya kha ya vula swo karhi hi ntirho lowu eh, wa eh, musumbunuku eh, hi ndlela yo yoleyo va ka patco va kombisa timhaka ta ku ayi kumbexani swi nga endleka tibazi ta vo ti nga tirhi hikokwalaho ka ku va ku ri na xiphiqo eh, xa ku eh, langutiwa ka timhaka ta vuhlayiseki eh, se xivutiso i ku loko ku ve himpela eh, a ku yiwi hala na hala kona siku leri a ku pfuli nchumu a ku- swi vula ku vanhu va fanele va va xave swo swi tirhisa hi Mv- hi Mgqivela- hi- hi- hi mvhulu eh ka ha ri nkarhi hi ku a ni ngo swi vula ku ri mavhengele ta nga pfulangi se a ku nga vi na swa ku ya xava mavhengeleni eh sweswo swa ku taniya mingiselo munghana lon fm i mhaka mhaka leyi kumbexani hi nga tsakela ku twa wehe eh, eh, eka yona eh, hi ku tirhisa yin'wana ya tindlela letiya ti landzelaka ya mathevela dp rsabc co za air africa munghana i twitter handle swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku xana wena u ri yini eh loko xiyimo xi ti tan timhaka hi totoleto a hi ku tumingiselo mina 0860002543 eh hi twa ku u ri yini eh loko hi kha hi languteka timhaka leti eh ti langutaneke na eh shutdown hi ndlela yo yoleyo maphorisa va vulavurili maphorisa ya le ku vonakeni sweswinyana khale ngopfu holobye wa xiphorisa a ri a jameson eh, a garingeta ku kombisa ku lulamela ka vona ku lwisana na xiyimo lexi van'wana va kasi hikokwalaho ka yini swi fanele swi vulavuriwa ku hina hi ta hi endla leswi loko vo endla leswi ku nga vi na mhaka yaleya ku swi va swi swi miyerisiwe xisweswo swi nga vuriwi um hi ndlela yaleyo kambe swi swi ndliwa loko swi fanele swi ndliwa hi ku kana eh, keni eh, a swi tiveki ku va e f f vo to pfuka va pfale patu va e f f vo to pfuka va kha va famba va e m f va a swi tiveki se loko va swi tive ku ku fanele ku endla ka yini i kokwalaho ka yini vona va va kha va vulavula ku vo va lava ku ta ya endla yini na yini na yini ke hi le ka 0860002543 tirhisana mathevela tp at sabc co za at africa munghana i twitter handle ta teka riqingho rero hi twa kumeri yini andla ka leswi lembe ya rixaka leyi i afrika wa vulavula un'wana muyingiseri u tise hungu tolo la a ku ku va vanhu va kombisa ku vilela ongeti mfumo wa hina wu twa loko swi te tani ku wu kota ku va wu teka goza ka mhaka yihi kumbe yihi leyi wu lava ku teka yona hi rini u gcine va ka escom va ku hi na stage two ni le ku ringeteni ku languta ku i gcine ri va ku escom hi le ka stage two hi va hi kha hi ti fambela ku hala ka va three four five three four five six namuntlha va ka escom ve ri hi le ka stage two e sweswi ni kuma hungu laha ri ri escom yi ri hi le ka stage two a hi va ka yini no a a a ni tivi kambe i ncini lexi lomo swi a va ha hlamuseli nchumu ku hayi no hi ya ka xiteji lexi hi mhaka ha se ku swo tiveka ku hi le ka load shedding waya waya kambe sweswi hungu leri nghenaka sweswi ri ri eh hi hetelela hi hi tikuma eh hi ka hi kuma hi ri ka stage 2 hmm. ku rin'wana hungu leri ra ra ra vandla ra ra action sa mukhanselara wa action sa i ri i hehla ku a nyikiwe ku a tshembisiwe 1 million rand ya ku n'wi wonga ku a kota ku hoxa xandla eka mavhotelele ma ma nga ta vuyerisa va lava nga n'wi nyika one million yale va nga n'wi tshembisa one million yaliya mali leyi vanhu va nga na yona va yi kuma kwihi okay one i ncini xi ndlaku ku munhu a za a xava vhoti hi one million i lava ku kuma yini loko ve ntiyiso mhaka leyi yes yes a hi amukeleni Ah, eh. Ah, eh, papa. Mpokela. Eh, mpokela mjani. Ekuti. Eh, ai, titangu makale ya ya ya mashi leyi nga kona hi mbulu leyi. a ni swi tivi ku foni leyi mi yi tirhisaka mi leyo ndisa ku yini loko ku ri ku mi tirhisa swa tintambu susani mi tirhisa foni yinene a mi twali kahle
Mene mi twa kahle. Sweswi ke.
a ni mi a ni mi byela leswi a ni twa swona hale hala ni nga kona buti a ni nga ku n'we mi ni twa njhani a ni ku mina haleni a mi twali kahle hi mhaka ya ku mi tirhiseta ntambu sweswiwani se mi twala kahle hi ku mi susile
a inkomo eh
a na hala nghena ka vuhlokomhaka leya ya ya leswa swa maji swi vanga swi kona hi mvula eh uh, a ni ta ku loko a ku ri mhaka leyi vanhu a va ta yi endla hi ku tiyimisela ku nga ri mhaka ya ku teka advantage a ni ta ku yi kahle yona hi ku tiko ra hina loko mi swi langutisini swilo swo ya swi onhaka a ku lunghisi a ku lunghisiwi nchumu kahle kahle mm. hi mhaka ya ku loko mo langutisa mhaka ya gezi mhaka ya mati service delivery kahle kahle yona hi yoxe a yi le ku tikombeni ku boxeketa loko hi langutisini mara hi vulavula hi malembe mo tala ma freedom mm. so mina ni ta ku loko a hi swi endla hi nghondo liya ku va ku ri tiko hi khe himpela hi navela ku humelela hi navela ku tiko ri ya mahlweni a ni ta ku na swi sapota mara lexi xi ni chavisaka i ku tiko ra hina hi rhangisa ngopfu ku onha na ku onhela vanhu van'wana why ni vula leswi mi ta kuma munhu se a kha a busy a jomba roboto a ri busy munhu a kha a hisa thayele xikontrini and leswi a ku heteleleni ka swo swi nga tlhe swi costa hina hi fambaka ka rho patu rero ku mundzuku hi tlhe hi ri like ku na ti-pothole futhi mm, mm, i ntiyiso i ntiyiso sweswo swa ku hisa swa ku hisa xikolo hi mhaka ku mi lava mati ma swi vona mm. ivi xa vumbirhi hi nga swi langutisa hi matlhelo mambirhi ku malima hi mpela u lava swona ku langutisa mhaka ya service delivery kumbexana i lava a thixini a ni sweswi la ku ya ka national eh, election mm. Swi nga endleka ku ri tindlela tin'wana ta ku kota ku tilavela timembara kumbe ku tilavela nhlayo ya vanhu ku yi kota ku tlakuka ku a kota ku kuma switulu swo hlaya palamende hi nge swi tivi mara yehe wa swi tiva ku pulani nkulukumba ya yehe i ncini mm. ma swi vona mm, mm. se se hi ku vona ka n'wina a mi ta tsakela ku ndleka yini mvula
loko a vo yisa home morandam walowo kahle wu ku ri peaceful march a ni ta ku swi kahle mara laha swa ku va ku ku pfaliwa swilo hinkwaswo a ku yiwi mintirhweni i no work no pay la south africa leri ngo hi nge tsakisiwi ku yisiwa phepha palamende ivi vana va dlawa hi ndlana ene ene loko loko yi va no work no pay yi vula ku yi khumba ikhonomi hi ku swi vula ku a ni mali a ya ha cincani a ya ha rhendzeleki hi ku lava a va fanele va ya xava va ha mali yo xava hi yona swi vula hi swona sweswo mali mm, mm. eh, so swi komba ku loko ku ri march leyi ya ku marcha street a ku fanele swilo swi famba hi ndlela swi flowa leswi hi flowsaka swo masiku hinkwawo ku va march leyi a ni march yo sungula national shutdown a wu fanele vo yi vo yi fambisa kahle hi ndlela ya kahle va yisa memorandum ivi loko va nga hlamuli ku ri koho va nga ta ku se hi pfala swilo hinkwaswo a mi respond memorandum wa hina kambe xivutiso ku ta va ku va ta swi endlisa ku yini sweswo hi ku na namuntlha na sweswi veri a va le ku a va le ku yeni ka a va a ku na memorandamu lowu va lavaka ku yisa ko karhi kuta hileswaku a ni swi twisisi ku kola ku ndleka yini hi mvula kola ku pfuka vanhu va ti tshamerile leswaku a ku yiwi helo a ku hi swo va vulaka swona
ene loko mo langutisa kahle mhaka ya e f f ya yi nga hi driver yi hi tlhelerisela ndzhaku ngopfu cause malima a nga va a ri yena a nga khoma switulunyana swo hlaya palamende mara i n'wana wa anc i tiva kahle vukungundzwa lebyi byi mamina yena ene swi vulaka ku hambi yena o va president next of next year a nga u ta fana na yoho anc a lwaku na yoho sweswi na mitwa a ku na nchumu xi nga ta cinca kahlekahle mhaka ya kona kumbe a va tshikeli vanhu lava tirhelaka swintirhwani swa vona hikuva van'wani va ematirhobotweni va kuma peace job so yaliya yintsongo va yi kumaka loko va nga yi kumi mandi vana va ta dya yini
handle ka vana va ta dya yini vona va nga yi kumangiku va ta dya yini ma swi vona eh, eh, vona va nga swi komba ku swi komba ku match lowu mina wo fana mi a ni wu seketeli
ni mi twini nyalana swo ngopfu loko va ri koho wa lava va ngo a wu yi mahlweni a wu yi mahlweni mara va kha va langusa switandzhaku swa wona hi ku swi nga ndeka van'wana loko dyambu ri ri yapela va va va ri va ri va khomuni va ri jele mm, mm. e ivi leswi nga ha tlhe swi fika swi va onhela futhi cause ti-finger print masiku lama hinkwawo ta tirha loko i maketa hala va ku ti-finger print ta ho ti thyakini hi mhaka ya march leyi nga ta vutshove roboto ya mfumo
ma swi vona ni mi twi buti a ni ta ku vanhu va ka hina a hi tlhariheni nga sapoti swin'wana na swin'wana leswi vona nga ri swi yisa tiko loveni a hi sapoti leswi vona nga swi yisa tiko la ri nga ta va hi ti hi swi tava okay mundzuku tiko ra hina ri ta pfuka ri yime kahle loko o va kha a macha kumbe xana loko a heta ku macha swo a heta ku ta va na job creation a swi ri something mara i yona a a recruita ti-vote ta yena a ku hayi job ti will be there okay sweswi i nghenini ka palamende yaleyo vo tala va lava va n'wi sapota van'wani va kha va rhuketela vanhu kwalomu matikoxikaya ku rhuketeriwa vanhu tinhlamba to hambanahambana a nga ha va tivi na ku va tiva because hi leswi a swi lava i swi kumile na na mit na mit na mit swona mhasi intensive inkomba ba cancer 0860002543 kulukumba bya le ndzima vavi sweswi ni vulavulaka ve le ku vulavuleni na voho hi timhaka ta ku tanihi hi saft va ta nghena ka ntirho lowu wa ku kombisa eh ku ku va ta nghena ka ntirho lowa ku kombisa ku vilela hi musumbunuko na va le ku kombiseni ku va ta fambisa ku yini mi nga rivali ku a ku ri vohonkulukumba byeli ndzima vavi malembe ndzhaku na nkulukumba malima malembe ndzhaku lava va tirha swin'we loko ku ta vekiwa khale ka president jacob zuma a ni vuli nchumu no vula sweswo ku n'we mi ri yini hi swona a swa n'wina a no mi byela sweswi ntsena ku mi nga rivali makume mbirhi n'we timinete ntsena ku bela wara ya khume mbirhi twana um eh, ku muyingiseri lowu i ri yini kambe ndza ri teka riqingho ra rondaka
palamende ya rixaka leyi i afrika wa vulavula
leswi na ha mi vutisaka swo xin'we xi vutisa i ku hikokwalaho ka yini ka nkarhi lowo leha lowu namuntlha se hi vona na stage two e sweswi ni vulavula stage two loko xo tshika xitila xi tata ku ri na vusiku sweswi i stage two sweswi ni vulavulaka ku sukusela awara ya khumembirhi escom yi cincile kusuka ka stage three yi ya ka stage two loko ni languta leswi va nge ku langutela mahlweni swi tikomba ongeti hi nga va na stage one kwala um kwala ku heleni ka vhiki se xivutiso ku va purese yi ba ten mm? a hi toleni loyi nhleka
njhani phala papa hi pfukeli n'wina mi njhani hi pfukeni ni hlangana na chris govinda ka go e eh, ni kombela ku nghenanyana ka topic ya n'wina leyiwani ya hi swi yo macha macha leyi Em- hi swin'we karani ni mi yingiserile oh okay Kwa- kwalaya ka loko se mi sungula ku tirhisa vito hi laha mi nga fika mi ni mi ni heta matimba kona that's why mi ni tweni vheta ni miyela hayi ni ta yi khomela eh mina eish, ni twa ni nga swi sapoti mani eh eh, kambe khala nga ku ku strakeliwa yini rogesi khalanga ayi papa e ku ku- ku kumacheriwa gezi ani a a- a ni tivi a ni- swi swi na valava machaka mani swi tivi n'wina n'wina kahle kahle mi ri yini okay mina ni twa ni nga va support because eh i f f yi tikomba nga ku yi la ku lawula tiko yi nge za yi fikelela hi tivhoti ene swilo swo fana na sweswo leswi mali ma swi endlaka u swi endla hi nkani instead yo endla swilo hi ku ya hi vumbiwa bya bya tiko ku ku fanele ku votiwa ivi munhu a elektiwa as a president nongonoko
kambe So, kambe leswi- van'wani va nga vula ku eh, a a ngo swi ndla hi nkani i swi ndla hi mhaka ku i- i- a ni i yimela vanhu vo karhi i vanhu vo karhi lava n'wi nyikaka matimba ya ku endla sweswo a swona
sweswo ku nga ku ri swona ende vumbiwa bya tiko bya pfumela ku munhu a strike mara hi ndlela ya kahle yo ona ma swi vona so lexi xi mina xi ni karhataku i ma i operation yi va va yi endlaku hi ndlela yo yo yo yo la ku ona na swi twisisi i state ya ku va tirhisa tindlela ta kahle kambe hi fike njhani ka ku vala ku onha hi nga no va kona swi nga se va kona ntshamo wa muxoka lowu vulavulaka wona um mina mavonelo ya ku hi fike njhani i ku um tiko leriwani hi ri na minawu mara a yi tirhisiwi hi ku loko va loko va veka nawu wo karhi va ku wu fanele wu implementiwa ku wu fanele wu tirha a va wu tirhisi vanhu vo wu vekela ku wu fanele wu tshama lahaya wu va tibukwini ku tirha ka vanhu van'wanyana ka van'wanyana a wu tirhi lexi xi xi ni nyangatsaku hi tinikisana ni sori ku tirhisa vito lero nyangatsa i khalani i i timhaka ta ku um loko ku ve va strikela gezi why va nga va strike ko kolo kona ku egezini gezi a ri a ri le xitaratini ha swi twisisa ku i ri affecta vanhu va va va south africa hi luya eh, luya a nga huma lowa mulungu luya a nge te eh, va lava tinhlamulo ka yena why a nga suki a ya why va nga suki va ya ka yena va ya va twisisa ku problem yi le kwihi va ta kota ku lunghisa swilo swo fana leswiwani mm, mm. ma swi vona so i swilo swin'wana leswi swi ni vona nga ku hi le ku koka kokweni hi nhopfu hi kha hi ya hala na hala hi tsakela ku hi ta nyikiwa swikhipha na swakudya ni lexi ni xi vona mi ni nge yi xitirayikini na nkarhi wo ta famba ni ya ni ya susiwa tinhompfu na tindleve leyi vana va mina va kumbexani ya ni ya dlayiwa ku ri vana va mina va sa va hlupheka va un'wana a ta kota ku nghena mutini wa mina a ni nge swi yingi sweswo nemetere papa
swona ba inkomo mandla mhlava na mpho baloyi eh lava va nga va hehliwaka leswaku va nga va seketele ku ku thoriwa ka nkulu ku dokodela murhun'wa makwarela tanihi meyara wa tshwane a va ri swirho swa action sa va hlongoriwile ka vandla yo ene loko ha vula loko ha ha ri ka la ka mhaka ya le tshwane namuntlha va na nhlengeletano yo hlawuleka leyi ve nge yi ta fanele yi hlawula eh meyara lontshwa anc na yoho yi le ku macheni a pitori eh hikokwalaho ka ku hehla leswaku mafambisele yo yo biha lava ya nga rhangeriwa hi vandla ra eh democratic alliance ka nhlengelo wa mafumela ku phasaphasanini a hi tweneni loyi nhlekani

se no swi imagina sweswi ku ri june i june ku ya humelela yini budget i ta manghena ma ta ku hlamba i ta manghena oh. ma ta ku titimela
kambe loko mi ku loko mi ku wa ku vona ke ku kule ku endlekeni ka yini xivutiso ku nga va ku a mi lava ku vona yini na ko a ndzhaku ka shutdown ku ta vona ka yini
maybe va ta va swi voneke ku ri um vaakatiko se va yime hi milenge va lave gezi ri vuya back Vaakatiko va hi ku vaakatiko phela a hi EFF ku na vaakatiko lava va nga swirho swa ANC lava tsakisiwaka hi sweswi mfumo wa vona wu nge le ku ndleni swona ku na vaakatiko lava nga swirho swa DA lava tsakisiwaka hi leswi eh, DA yi va endlelaka swona se ku nge vi ntiyiso ku loko EFF eh, eh, yi va na na shutdown yi vula ku i vaakatiko a hi vaakatiko i swirho na va lava nga ta va kha va seketela EFF
Mm, mara a hinkwavo va nga va EFF va nge na na vo va ANC van'wana swi endleki va ta va ri koho eka shutdown leyi eh li- kambe mina le- lexi mina na n'wina hi hambanaka ka xona i ku mi nga vuli mi ku va va ta va va swi vonini ku vaakatiko vaakatiko vahi va fambile 0860 0860 inhlekani eh, eh, eh, ku na mavulavulelo yan'wana ya minjekanjekisano va ri hi nga endli hi nga xihoxo xa ku mavonelo ya hina hi twa yi nga ri mavonelo ya tiko kumbe un'wana un'wana a vuli ku vonelo ra yena inhlekani nakesa nakesa nakesa papa i xikanavito um pet i xikalavito na sweta bya yinga na ta hi blood hi mhaka ya ya ya ba un'wana va nge i malemba um ni pfumeleni a ni lavi input ya n'wina i mavonelo ya mina lamawa lama ni ka xitichi mina ni nga xikalavito you know what mina na ndyangu wa mina as ni nga bebula nhova leyi hinkwayo ka yona a ni navela ku on my not even entertain situation of ours because yes ani mhaka why i'm saying this mina this boy is unreliable i'm sorry to say that it's a boy because we mina ni n'wi voteri in 2013 ni n'wi faka ku alwisa pay back the money ya jacob zuma and he did that currently we are sick and tired va le ku feli vakhekula lava khaladi yi eseletaya leyi hi mali leyi there was only one bank in africa leyi nga ndliwa hi vanhu va ntima vo hlupheka but it's been destroyed to nothing. He can't even entertain that nonsense. Why? Because they got some links on that level. Number two, a ku fanele ku va na issue leyi nga stress ku yi ta ku sapota mina mi nga xikala vito liya ya mati ya two hundred billion leyi nga nyamalala ehansi ka leadership ya koso ya ya ya manana lowu vula vukonyana he's doing nothing currently what i'm gonna stop now hambi mindzuku or monday ku yiwa ka shutdown yaleyo

kumbe mi loko a mi nga vuli swona swi yo ka swi nga humi kahle alright 0860002543 a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya wara n'we ya timise kwini a hi amukeleni sesi lilian hlavan'wana ya sesi lili wa afrika wa vula 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0712659860 nakona ku ya afrika wa vulavula ka munghana lonen fm kessel sesi lili na hlokomaka ta mahungu mahungu ya xitalo hi awara ya n'we nhlekanelo va ka escom va ri hi le ka stage 2 ku fika nkarhi wolowo hi nga ta byeriwa swin'wana mingseri loyi hleka a ku na munhu la a layinini leyi 0860002543 a hi tirhiseni na, na, na voice note kandziyisa rito ka 0712659860 kumbe tirhisa mathevula dp at sabc co za at africa munghana i twitter handle yi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku eh hi wena u kandziya u ya kwihi ku na mingiseri loyi nhleka ayo njhani papa hi pfukeli n'wina minjhani a yi koma a kenza
Ah, xiqala vito la mukhuhlu. Ahee buti.
Eh, ndhawu nghene ka leya machi. Ahee. Ah, leya machi a ndzi vona swa ku yi ta lunghisa yini. Ko va ku tlanga hi nkarhi njhe. Va ku va machi leswaku South Africa very since ku ni ruling government leyi nga ko sweswi me a ndzi voni swilo swi ya mahlweni. Hambi ku humelela yini ku humelela yini a ku na action. lexi a ku fanele va machela xoho a ku fanele va machele kwa ku lunghisiwa justice hikuva swilo swi honaka so hikuva vanhu vhele va delele mbuso lowu nga koho xin'wana xin'wana loko lexi lexi le ku honakeni ene ku endleki nchumu mm, mm. se hambi hi nga macha hi maka yini yini loko government a nga zanga a teki i nawu a wu tirhisa wu va strong a ndzi vo swa ku ta endleka leswaku government leyi wa debisa ngopfu u le ku hi dlayiseni ku lexi loko xi le ku dlayiwi vanhu vusiku ni nhlikani u nge va tipalamende va vulavula hi ku dlayiwa ka vanhu swa ku xana hi nga endla njhani swa ti-stop swilo leswi fambinsi ku vulavula hi swin'wanyana mari moya ya vanhu a va na mhaka na yona mm. se lexi mina ndzi xi vonaka a va lunghisi justice va dlaya swilo swa maparuli va dlaya swilo swa swa mabeyini va forty eight hours hinkwaswo leswiya loko sungula loko lunghi justice ku sungula swi to ti lunghela hinkwaswo na xin'wana xilo xo fanele va xi endla a ku fanele va hi disama hinkwerhu hi swibamu ku nga vi na swibamu la south africa swibamu swi khoma hi masoxa ntsena ene va tlhela va vuyisa ni death penalty loyi a nga na heki i swibamu leswi hambi wo vona twenty ya swibamu loko va ni death penalty swo fana swa swibamu ya switorosa swi nge tirhi nchumu mm. mara hinkwaswo leswi a va la ku nghena vanhu va bisele ku a ku na xi nga ta lungha la south africa ta ta waya waya A ku na munhu loyi a nga ta ta la South Africa a ta invest i mali endhawini leyi pfuriwaka hi ndlela ya ku fana ni leyi leswaku milawu ya ya ya ya South Africa vhele ya lwa yo vini a yi hisi ndhawu ni wa swi vona se mina ndzi kombela va lunghisela ka justice ku nga machiwa ku endliwa yini ku endliwa yini mara va nga lunghisanga laha hansi government a a a a yima se leswaku a ndza ha lavi ku fa munhu la South Africa la sweswi wa straight a hi nge lunghi vhele hi ta famba leswaku government va leta ku samutili jesu a vuya swaku hi ta famutili jesu a vuya so lexi mina ni xi kombelaka vanhu ku si justice leya voho vanhu va tlhe ku delele mbuso lowu nga koho va va fakele milawu ya heavy nje hi man'wana matiko mm, mm. swi to ti swi to ti lunghela na swi ni sweswi ni tava ku gauteni va lava ku qaxa maphorisa yo tala va lava ku xava mahelicopter a va tshiki ku tlangisi mali a va veki nawu munhu a chavi nawu a va chavi mm. phoyisa ni phoyisa la khoma leyi sale va fika va hi xisa va ku va mi gweve two hundred years endzhaku ka ten years ka ten years munhu luya wo huma mara hi bi mavoko la handle ku e u fambile u fambile a nge he vuyi mm. i government leyi tlangana swi fana ni ku veni leswi va swi endlaka swi fana ku va pfuli mati ya le nyaka dam le va ku famba yima le hansi le mugwanini le va ku yi hezevu ya pala hi foxolo u nga pala njhe mm. u nge pali laha government leyi yi tikombe ku hluleka kahle kahle na ni kombela vanhu ku justice leyavo laha hansi laha swa maparule ni madini na yini yini i nawu va street nje man'wamatiko va nga feleli xigevenga lexi dlayaka un'wana munhu hmm. swi nga feleliwi why u fanele va feleli xigevenga swi dlayaka yena tshama swi hi dlayetela so nemetweri papa nemetweri ya nemetweri papa i- Okay. i- ni khensele swinene Eh, i- yin'wana ya mhaka leyi yi nga koko kumbexana yi nga fanele yi languta ku ya mahlweni timhaka ta ku nawu wa hina hi wo wu yi yisa ku hansi nawu wa hina hi wo wu yi tikiselaka um hi ndlela yeleyo ni tshame ni mi nyika xifaniso hi nkulukumba un'wana a nga vuyangi na sweswi i le khotsweni a zimbabwe um la a ku ri koho a nga ni ta swi vekisa kwihi a nga lovona vhene ya maphorisa ya le zimbabwe kumbe yini e-e swi lo tiveka ku i na xibamu evele un'wana na un'wana laha ri kusuhi na yena a nga lavi ni ku tshunela a nga ha lavi ku hlangana njhayelo na yena van'wani va va nga va n'wi pimpile e kambe mhaka hi yeleyo se i yo mhaka leyi kumbexana a hi ta yi fanele hi hi yi languta um tanihi rixaka ku um nawu wa hina wu ri yini mingiseri luwa un'wana na ye i vulavula hi timhaka tin'wana luwa wa ni nga n'wi ngheneleli i vulavule hi timhaka tin'wana ta ta ta v b s a vulavula hi timhaka ta ku v b s bangi leyi nga sunguriwa eka vula loko mo languta matimu ya yoho e, a ku ri mutual bank a ku ri swo ndla hi nga ri xitokofela vanhu va vekise timali laya ti lovini se a henhla ku ku um vandla ro fana na economic freedom fighters a va vuli nchumu hi swona a swi vandli nchumu se ku nga va xivutiso xin'wana xa kahle xexo xa ku loko ho va kuma va e f f siku rin'wana hi nga va vutisa ku loko ku ve himpela mi yimela swisiwana swa swisiwana hikokwalaho ka yini mi nga ri ku beni huwa loko swi ta ka timhaka ta ta ta v b s i swin'wana swa leswi kumbexani swi swi kumbexani muyingiseri luya i tiva swin'wana na ye kumbexani a ta fane a ta ta hi byela ku i tiva yini 0860 002 543 hi loyi i nhlekani
Hi, President Mathebula. minjhani papa Hi pfukile hi ngoma. ha hi pfukeni Na mina ni lava ku kandziyela ya leyi ya shutdown ya Monday. eyi Eh, and then ni tlhela ni lava ku hlamula nyana ka liya u ri hi timhaka ta investigation swi ku yini yini and then xin'wana a ni ku na sweswiwani president khale ka president Jacob Zuma a ni ku na leyi mali plastic nyana a va fanekele like ku nga huma tisamu to va fange va yi hakela so hi huma ka leyo ya v d s a mi humangi mi huma njhani mi eh, se a mi ku yini loko mi vula sweswo a no ku va hoxini xandla ka ku mali liyani yi fanekele yi vuya back ye mi vula yin'we leya v d s leyi ya ya mutual bank mm. Eh, and kambe another- kambe kambe ku ya hi miyingiseri swi swi nga va swi languteka na ku eh, matimba lama va ya tirhisaka ka swin'wana swiyenge a va le ku ya tirhiseni loko swi ta ka timhaka ta vbs mi tshama mi twa va ka eff va ku hi le ku macheni hi la ku twisisa ku timhaka ta vbs ti ndlisa ku yini ku fana na leswi mindzuku va nga mindlwani va nga ta ndla eh, shutdown
eh okay yaleyo abazange baba na like na ti-action to fana na teto ni vulavula ntiyiso kwalaho kambe va kha va kombisa ku va yimela swisiwana swa swisiwana ene i swisiwana sweswi swi nga tekeriwa mali ya v b s um kambe mi ri yini n'wini yana yana ni mahlweni na na ya n'we maka a mi ku yini n'wini eh okay yale ya VBS vele i ntiyiso walomo vulaku and xin'wana i ku eh mhaka liya ni hinkwayo a ni ku sweswi a ve ri yi le ka process yo karhi leyi va va ri na netbank na yona yi nga ku va hakeleni ka mali ya vona na swin'wana na swin'wana ku na process leyi nga ku fambiweni mm. se ni vuya ka leya ya namuntlha leya ya ya shutdown mm. ku na leswi no ka ni nga ha swi twisiseki hi hina vaakatiko la nkarhi lowu nga hundza a ku ri na ti-complain ta ku um i f s a yi le ku endleni ka nchumu hi issue ya gezi mm, se sweswiwani um va le ku tekeni ka xitepe va ri hi fanekele hi strike still naswona swi wrong hi leswi no ka ni nga ha swisiseki ku ri hi njhani ka kahle hi lava yini i question i xivutiso lexi ni tivutisa ntsena ku ri hi lava yini wun'wana i vulavule timhaka ta ku why i e s s yi ku fanekele yi macha a ku na tindlela tin'wana hikuva le palamende na um loko ni langusa e respond ya ya president ka sona va machini kwele palamende va humesiwile mm. so a ni ku ku ya hi loko ni langusa situation leyo a na palamende va hlulekile va endla yini va teka ndlela yin'wana leya ku a hi yeneni kwini a switarateni ku ri mm. va kota ku twiwa Mm. so mm. a ni tivi ku ri se ene le ya le mi yi vulaku ya le mi yi vulaku mingiseri wa mehe yi na nkoka ngopfu ku kwala ka nongonoko walowu van'wani vayingiseri va nghenini va ku a ni tivi a ku vulavuriwa hi o a ku vulavuriwa hi timhaka ta phalaphala um va nghenini vanhu va ku ya hikokwalaho ka yini mavandla yo kaneta um ya ya tisa ya landzelela timhaka ta phalaphala ma tshika ku vilerisiwa hi timhaka ta gezi um se namuntlha hi laha veri va vilerisa hi timhaka ta gezi hayi a va fanele va nga vi kona a fanele va nga vulavuli va nga endli swona sweswo se va fanekele va endla yini i xivutiso lexi ni lava ku ta twisisa xona ku ri a va fanekele va swi endlisa ku yini ene loko ni langusa ka tichanele leti hinkwato wa vulavula mfana luya wa xikwembu a ku okay hi leswi na leswi tiphurosese hi leti na leti hi nga ku fambeni ka tona se a na ha swi tivi ku ri se va fanele va lava yini loko yena a ho khomana kumbe kumbe leswi swi karhataku vanhu no hleketelela mingiseri kumbexana leswi karhataku vanhu ku nga va ku loko mi kha mi endla shutdown leyi mi lava ku yi endla mi vilelelaka timhaka ta gezi mm. mi vilelaka na hi timhaka ta ku susiwa ka president Cyril Ramaphosa mm. mi lava ku koka koka un'wana na un'wana ivi mi rivala ku mi rivala ku eh president Cyril Ramaphosa va voteriwe hi vanhu va tlhe va vikiwa hi vandla ra vona mm.
se no ka ni nga tivi ku ri eh lava va nga va votela vele va va tsaka hi xiyimo xa gezi na hi nge swi Vatsaka hi hi nge swi xiyimo tivi xa- Mm, hi nge swi xa tivi SAA na Mm. va tsaka hi xiyimo xa Dinel na a ni kali ku ri eh, khale ka president Jacob Zuma va yi dini mali ende na sweswiwani va ha ri busy va ku pay back the money na swin'wana na swin'wana kambe hi nkarhi wa vona Dinel a yi tirha kahle SAA a yi tirha kahle Eskom a yi tirha kahle ayizange hayi hayi ma swi vona se se mayi a mi kha mi ta kahle mina n'we hi kha hi vulavula kahle kambe loko mi mm. vulavula swilo leswi nga ri ku ntiyiso se mi hetelela mi va nga swiphiqo kwalaho ma swi tiva ku mm. ma swi tiva ku load shedding yi sungule rini eh yi sungule kwalaho ka vo twenty two thousand and eight ya yeah. kambe Okay. a yi nga ri hi ndlela leyi a ni vuli ku ri a yi nga ri kona a ni ngo na sweswi va kha ni Mara ka ti- no ti- miyingiseri wa me mina lexi ni nga ni nga- a- a- loko ka nongonoko lowu a hi swi lavi ku vanhu va fika va vulavula swilo leswi swi nga ri ku ntiyiso hi mhaka ya ku va la ku ku ku ku ku- ku yimisa kumbe ku fambisa ku tiyisa tlhelo ra vona swiviko swa kha swa kombisa ku eh maintenance xikombiso ka escom a yi nga ri ku ndliweni kahle a hi swona mm. escom yi va na swikweleti swi ku tani hikokwalaho ka ku va a ku ndliwa leswiya swa ku fanele ku va na gezi um leswiya hi xinghezi va nge at all cost ku nga ri na mhaka ku um swi le ku durheni ku fika kwihi se eh, eh, loko hi ra xiphiqo hi 2000 loko a mi lowu xiphiqo xexa xa load shedding 2008 um eh, xi vuye xi ololoxeka ivi xi xi sungula sweswi a hi ta swi twisisa kambe xi ololoxekangi ku sukusela 2008 xo ya xi kha xi nyanya na ku loko mo landzelela swiviko loko swi kha swi hlamusela mi ta swi twa ti-reports ti kha ti kombisa ku hikokwalaho ka yini escom yi fike laha hambi ku ri khale ka ceo i kombisile ku hikokwalaho ka yini escom yi fike laha yi nga kona
kambe loko hi karhi hi yingisela na timhaka ta media sweswi yi swi humesaka ku ri um ku na xivulavuri xin'wana xi nga vula xi ku um mhaka yi kulukumba ya ku va escom yi nga ri ku performeni i timhaka ta ku va lava ku ri yi privatiziwa so leswi swi nge swi phuxaka ku ri why hina hi fanekele hi kwata hina vaakatiko ku ri a yi privatiziwe hikuva government yi le ku hlulekeni which leswi swi nge mm. murhangeri sweswiwani hi yena loyi a phuxaka ku ri ku mm-hmm. kundliwa timhaka letiwani xin'wana kwala kwala ka ku privatizer loko va ku xilo xi privatiziwile va vula yini
swi fanekele swi like eh, swi va ka swi nga control hi mfumo swi controla hi ti-business hi ti-business people hi ti-shareholders ta vona ani mm, ma swi tiva ku sweswi ku na vanhu ku na tikontraka tingani ti tirhaka ta private ka escom sweswi sweswi ni vulavulaka na n'wina mara hundred percent like loko a ku fana okay xikombiso xexo swi fana na loko ku fana na laha a a jobek mm. a jobek sweswiwa ma-security lama ya tirhaka ka ti-building ta masipala va under masipala mm. so loko ku ri ke ni escom hi yona leyi yi vaka in charge ka everything a ni tshembi ku ri hi nga fika kwala ka ka ka ka problem leyi nga ka yona ka nkarhi wa sweswi ehe se hi laha hi nga koho sweswi swilo swo tala swa escom swi ndla hi ti-private company ehe mm. so why vona va escom va nga ti endleli swilo leswiwani hi voxe hi dlaya leswi swa ti-tender hi dlaya leswi swa swa swa swa ti va ri ndzi swa ti-labour brook hi swona leswi swi swi westaku mali yo tala leyi a yi fanekele yi pfuna swisiwana leswi swi nga ku rileni namuntlha leswi swi vulaka ku mina na n'wina hi nga pfumelelana ku leswiya swa ku hi chava ku escom yi ta privatiziwa ku nge vi ntiyiso hi ku escom swilo swo tala swa yo i swa private hambi swi ri tani namuntlha kwala hi nga kona leswi vulaka escom yi privatize wini kahle kahle hi ndlela yin'wana mara amahlweni ku humelela yini loko se yi appeara ka hina vanhu yi appeara yi ri i-state entity so which means ku na problem na vurhangeri lebyi byi nga kona sweswiwa na milawu leyi nga vula hi yingiseri loyi a ha ku heta ku vula ku ri a hi endleni milawu hi kota ku lunghisa tiko yi tlhela yi landzeleriwa
lexihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo afrika wa vulavula 0860002543 i nomboro leyi tirhisaka kandzisa rito ka 071 265 9860 a hileswaku laha ndlela i watshwa watshwa vanhu va lava ku vulavula um na ti vona tinomboro ta tikomba laha ku vanhu va lava ku ku na vanhu vo tala va nge le ku yi beneni riqingho va lava ku tisa mahungu ya vona ha khensa swinene un'wana hi loyi i nhlekani a i ntiyiso i nongonoko hi woxe wu vitanaka vanhu a hi vanhu va vitanaka nongonoko hikuva nongonoko hi woxe loko wu famba wo va mepeni akenza Lo- loko ndzi ya ya twa vanhu vakulukumbo va ku loko yi za yi ku kota ti-twelve ya ku lunghekeni a hileswaku nongonoko wu aka miri i chava yini ku vula hi nomo wa wena eyi ni tlhontlhiwile ni va ni hlohlonyiwa hi nkulukumba loyi a nga vulavula ndzhaka loyi a nga vulavula sweswi loyi wa ku vulavula hi naku ingaku nawu wa hi tsandzeka eh nawu tikweni wu ve wu hi tsandzeke khale leswi ho vulavula swi fana loko mi ri exibakeleni mi ri ku lweni loko mi nga mi lwa sivara hina hi nga va n'wina hi tikhochara hi swi vona ku tinqindi ta mi nghenela leti e, exikandzeni ene hambi mo pfala fan roy ni kala a ta ti nghena hina ho hawuxa lapi ro tshuka ro basa moyeni ku khala nga sukani kwalani xibakele mi nga ta fela ko a ni la ku vula leswi lexi ni hlamarisaka loko va vulavula ku nawu lowuwani na hina vaakatiko hi wa mintlhanu ye loyi hi hundzaka ka yena sweswi a ni famba ni ya hala giyani loko i lava ku ta vona ku vanhu mpelampela vuhlayiseki a hi hlayisana hina vanhu hi nga si ya hala ka ku nawu leswi a nga vula swo miyingiseri kwala kusuhi na gaza bivi ni kuma wa ka manana i tlele hi khwiri i na xihlangi enhlanini e, e, e, kateko wa kona mavono yo ya kwalaya ka manana luya hi ku yima loko ni yima ni kuma ku xihlangi lexiya eh, xi le khombyeni ene eh, laha tlhelo laha ku famba jaha rin'wana ri nga n'wi hundza ra kepesi ene a ta va a ri nghozini loko a ni lo hindza a ni ta ku yini leswi a ni ta ku vula swo hi leswi ku vuya ku ya ta thekisi ku ri na va ka manana andeni yi fika yi yima kwala mhe ni nga yima kona va vutisa ku manana lwa i tshama kwini i tshama kwini a nga hlamuli se va mhana va ku va vo va rhanga ku va ku heyi driver a yi fambeni wu chikena a nga hlamuseli ku u tshama kwini se mhe ni nge i busy munhu amukeli n'wana a visiwanake kumbe mi n'wi layicha kwala thekisini kumbe mi fonela maphorisa kumbe mi ndla swin'wana va tlintatela mitswelo wa thekisi a kala famba sa ndla ku vula leswi vaakatiko loko karhi hi famba mapatwini a hi veni na tifoni ta switiki swin'wana na swin'wana laha hi fambaka kona swi ta hi pfuna hikwalaho ni kote ku fonela muvulavuleri wa maphorisa wa giyana a ni kombela ku ni famba na manana luya ni ya ni ya n'wi siya kwale xitichini swin'wanyana ku va na tifoni swa hi pfuna swinene ku tlula ku hi tata hi ta ku mfumo a wu tirhi vugevenga byi le henhla loko hi karhi hi swi vona hi mahlo hi nga endli nchumu a ni la ku tatisa ku a hi endleni swin'wanyana loko hi swi vona swi ri ku endlekeni vugevenga lebyi byin'wana byi vangiwa hi ku ho swi tshika hi swi langutile ku va na foni ya muhaxi ku va na foni ya mukhanselara tikweni ku va na foni ya le xibedhlele na le ti-police station tin'wana sweswi swi ni vavisa ngopfu sweswi a ku ri na timpfula letiya na moya mara swi ni karhate ngopfu ku na switichi swinharhu kwalawani loko ku ri na moya tifoni ta ti-landline a ti le ku tirheni vaakatiko a va le ku pfunekeni se swi hambana na leswi ya vumbiwa ra hina act one o oh eight ya nineteen ninety six section two o oh five va nga hi byela ku hi tirha swona hmm. a va koti ku nghena a ni ta ku n'wina vavulavureri va ti-police station lomu ka mi vulavula ka swiyanimoya swo hambanahambana va nyikeni nambara yin'wana ya le ya selifoni ku loko me ni lava selifoni ni kuma leyi tivaka hi maphorisa lama tirhaka kwalaya va ka akatiko va yi tiva yi tiva leyi ya zero one five ya landline mm. se mina a ni ali mina ngati ya xiphorisa na ha ri phorisa a ni tshikanga xiphorisa leswo ni tshunguriwile kambe loko vaakatiko ku va kumeka va nga ri ku pfunekeni ni byeleni ku u vulavula hi battery fare area leyi kulukumba ngo la va ku sweswiwani ku na munhu la a gwedlagwedlaku batla proof epolice station fona yi le ku tirheni ivi ni fonela phorisa phorisa ri nyika cell number cell number ya kona na yona ku yi foniwa a yi ngheni swona se a endleni ku hi nyika vaakatiko tin'wani tinambara hambi wo damareta kwala mafasitara ya tipolice station ta hina loko ya swividyweni kwalomu tindhawu ezitheni hi va nyika tifoni ta alternative leswaku loko n'wina vaakatiko mi hi lava hi nambara leyi ya mi tivaka we swi nge endli hi leyi na nambara ya station commander hi leyi loko munhu a zava murhangeri a nga tleli ku fana na mina ni nga tleleki hi ku hi ku tiva ka mina murhangeri un'wana na un'wana i hlawuriwe hi xikwembu ku pfuna rixaka nemetweni eh, leya ya ku ya ku nawu le ntirhweni a ko yiwa ka referendum bitleke a nga si loko endle referendum sixty eight percent ya valungu va ku lava ku cinca ku hela xihlawuhlawu loko ma ka referendum death sentence yi vuya death sentence ku xigwilo xa ri xi karata loko mo dlaya munhu wo ka a nga nhangi nchumu a rhanga ya tenga ya ka review ni vona ti-case to tala ngopfu ngopfu ta le matiko ya le handle

epfokele minjhani yi pfukile bukheta ni kombela ku angula hi leya march wa mandi e eh bukheta ma vona loko va ku ku ta va na ma leswi va fikisa so va n'wi ku nga va na na masolonga maphorisa masocha a ma hume va va va gata matlhelo hinkwawo yes a va hume va gata i ntirho wa vona so lexi nga koho i ku hina ma-EFF ebuset hi ta hi ta tereka kahle a ku nge zi ku onhiwa nchumu eh. ene lexi ya maphorisa a va endli sweswi va nge va ta endla swona ebuset hina hi ta tereka kahle i ntirho wa vona maphorisa ene u nga ti vutisa ku why namuntlha mhaka ku ku strike EFF ku na ku huma na na swihahampfhuka ku huma swa ku south africa kana kata yi humesa mavuthu wa yo hinkwawo ku fambani mi ya kata ku komba ku vayisa ka vadixi va xiterekela ku butep um eh, va xi tiva a ku nge vi na madzolonga ma nga ta endlakala mm. i wish ya hina ma ess na vo maphorisa i ntirho wa vona a va humi hinkwavo butep va va tirha ntirho wa vona nga ku va ngo swi endla tano every march wun'wana na wun'wana ku ve n'wina ma e f f loko mi ku ma ma ma ma ma macha kumbe ma tereka kumbe

i right hi mfumo walowu sweswiya u nga le ku swi endleni na ma swi vona eh, ku tirhisiwa ka rito shut down swi vula yini a swi vuli swona ku mi pfala tiko hinkwaro se loko mi pfala tiko hinkwaro mi pfala na mina ni nga ri ngheni ku hela ka swilo swa n'wina va e f f se hi laha xivutiso xi nga koko hikokwalaho ka yini mi fanele mi sindzisa vanhu ku nghena ka swilo loko a mo hina va e f f eh loko hi ri la joni hi ta ya laya a eh ve ri le kwila a jobert park kumbe hi ta ya laya a hi ya hlengeletana kona kwihi kwihi a swi twala kambe loko mi ku tiko hinkwaro mi katsa na mina na swi twa gezi a ri a ri kona kambe a ni la ku nghena ka sweswo swa n'wina ni mi- ni- hikokwalaho ka yini mi sindzisa vanhu ku va va nghena ka swin'wana Ani- bona butet ani eh kuna ku na rito rin'wana ni talaka ku ri tirhisa loko ri nga tiko ra xilungu ra yena ku loko gezi nkarhi wun'wana ri famba um wehe wa badi obvious u ta kuma ku ku lova munhu xibedhlele swi vuriwa nyana hi ndlela yin'wana hi rikonyana rin'wana so mm. so so e swi vula ku hi marito man'wana eku tete swi vula ku e, e, e, shutdown leyi the way va swi vekisaka so i ku muafrika dzonga un'wana na un'wana ebutete un'wana na un'wana kahlekahle va swo koteka hinkwenu a fanele ku yiwa ku ya ku ya strikekiwa because hi vulavula sweswi mo sweswi ni base ka gezi ni sweswi mm. ka gezi because mm. a ku na lexi xi humelelaka ku ku gezi ra antswisiwa or swi ku yi sweswi va nge i stage two swi sweleswo mi ta swi vona yi ta tlhe ya vuya ka ma stage eight sweleswo se me no tlhavela ku eh, eh, eh, i mean ni yima na leswaku va ku maphorisa a ma ye ma rindza ma rindza tindhawu hinkwato la mm. yi nga ta va yi strike kona

o oh, yi vuye hela airtime leya kumbe ri network yi pfala kambe eh, um tema mda mbatwini ya manghwini misava hina muwasesi lilian hlavangwani um hi ndlela yele ku na nhlangano wan'wana wa vatirhi ve ri dayipusa um eh, wu ri vatirhi va yo a va yi wela ka federation yi dayipusa ma yi tiva nhlangano wolowo kambe hambisitano wu vula leswaku vatirhi a va yi a ku na ku na mhaka yin'wana ya timpfula leti nga le ku onheni a mozambique timpfula leti nga le ku onheni a a a malawi eh, na na swiphemu swin'wana swa swa swa zimbabwe hikokwalaho ka eh, baafredi xivutiso i ku mi tshama mi twa va gift of the givers va vulavula nchumu hi swona n'wana miyingiseri i ni vutise sweswo ni ku hayi me ni swi tivi ni ta vutisa vayingiseri mi tshama mi twa va kha va vulavula hi swona va gift of the givers a ni a mina ni le ka xiyimo xa kahle xa ku hlamula ni swi tivi um mi nga ni pfuna na swo swoleswo hikuva gift of the givers loko ka ha ku ningini ka misava yi onha um tindhawu ta ta le takiye va va yile e va yile va gift of the givers